Ndo takuwa pfa uri ndi ṱavhanye ndi gidimedzane na mafhungo e munna vha khou amba hone tshifhinga tshi sathu fhela mulalo um eh, huna mafhungo e a vha tshi khou a tolola nda funa u a sala nga murahu uri ndi ya ndi ya vhilimedze ṱhoho ye nda takuwa khayo hafha um eh, tshimbidza mushumo a tshi amba uri ndi u elelwa haleloya zwino ndo ri ndo dzula fhaḽa fhasi nda guda zwiṅwe zwithu zwa uri ndi songo i vhidza uri u elelwa haleloya kha ndi i vhidze uri u elelwa nga lwa muya mulalo wa mudzimu khovhe u elelwa nahone nga mini nga lwa muya ngauri hu na u elelwa nga lwa ṋama u elelwa nga lwa ṋama ndi musi muthu a tshi khou humbula kana a tshi khou ndi kwamba uri ndi musi muthu a tshi khou ita zwithu zwine nga khaye ene muṋe haleluya zwi zwi sala zwi zwa ḽino shango ndi u koelelwa zwithu zwa shangoni zwino hafha ndo takuwa uri ndi ṱalutshedze nga u elelwa ri tshi koelelwa zwithu zwa ri tshi koelelwa zwithu zwi re muyani nahone zwi siho kha tshivhumbeo tsha shango ngauri isiraele o tshimbila sogani o tshimbila vhukati ha matombo na vhukati ha dzithavha a tshi wela milambo mara hu tshi khou bvuwa kha shango ḽe ḽa vha ḽo fulufhedzisiwa kwamba uri kha shango ḽe ya vho dzudziwa khaḽo kha shango ḽa khairo mitsiraimi shangoni ḽa egipita o dzudziwa kha shango ḽa gozeni kha shango ḽa vhalisa uri hu kone uri hu pfumbe zwa uri zwithu zwawe zwi kone u tshimbila zwavhuḓi a henefho kha ḽeneḽo shango ngauri ndi ḽone ḽe ḽa vha ḽo mueḓana ho kala josefa ṅwana wawe aleluya zwino khotsi yawe ya swika a dzula kha heḽo shango zwo bva kha uri ho vha ho no vhesa na nḓala khulu kha shango ḽa kanana ḽe ya vha khou dzula khaḽo ngauri isiraele ya tshipfuluwa tshi vhuya tshisa a tshika kha shango ḽa egipita ho vha hu nga mafhungo a uri hangeno dangani zwithu zwa zwi si tsha tshimbila shangoni ḽa kha shango ḽa kanana ḽo ruwa nga nḓala mara mudzimu wa ita uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi ngauri eh, mu- ndi uri mudzimu wa ita uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi kha jakopo a swika a mu ita uri a vhe ṱhunḓu shangoni ḽa vhaegipita a dzule hone ndi zwenezwo zwa itiwa nga khotsi yawe kana makhulu wawe abrahamu musi a tshi khou pfha katongo ḽa kanana zwo bva kha uri ho vha hu na zwiṅwe zwithu zwe nda vha zwi sa khou tshimbila zwavhuḓi Ho no vha na zwiṅwe zwi no nga vho nḓalali ngei ha ṱuwa sangoni ḽa egipita he farao musi a tshi vhona he khosi ya vhe tshi khou vhusa nga hetsho tshifhinga ṅwana a a funa u dzhea kana u vha na mufumakadzi we a vha a tshi khou tshimbila na abrahamu we abrahamu a funa uri a si ngori ndi mufumakadzi wawe ngauri a huna mu a huna muthu wa lushakana wa mutshinyali a no nga ene ane a tea u vha na mufumakadzi wa vhuḓisa hoyo ralo vhe na vhathu vhoṱhe amen zwino a dzula vhona kha ene a dzula vhona ene kha ḽeḓi ya shango ḽa egipita ndi ngazwo jesu murwa wa mudzimu a tshi bebiwa nga mariamu musidzana o ṱanganedziwa nga josefa a si tende u pfi ṅwana wa josefa a ri kha ndi pfi murwa wa davida uri hu pfumbe vhuporofita hone ndi yone wa lutsinga lwa vhuhosini uri hu pfumbe zwithu zwo ambiwaho nga yehova a tshi ri a thi nga khakhila ḽiṅwe ḓuvha nda ri na mpfi ndi tshi fhelisa vhuhotsi ha isiraele naho ndo dzhiela Yorob- ndo dzhiela rehabeamu ṅwana wa ṅwana wa salomo nda mu dzhiela vhuhosi uri a songo takusa ḽa isiraele ḽoṱhe nahone fhungo ndi ḽa uri kha shango ḽa juda a thi nga tendi luvhone lu tshi dzula lu sa vhonetsheli hu tea u dzula hu na luvhone lu no vhonetshela kha khuluṋoni ya davida uri yo sika muladzi nga muporofita ha jakopo a tshi khou amba na juda ṅwana wawe hezwi a tshi muporofita uri ndi tshi u vhona unga ndahu ndi munna we a vha a tshile a si a tshulwa na muthu N- nndwa ya hone yo vha i sa fheli hu si ngo fenyiwa muthu ane a khou lwiwa naye arali ha vha hu tshi khou fenyiwa ene hu tea u lwiwa swika ḓuvha ḽi tshi kovhela ho bviwa nga matsheloni mannda awe o vha a sa fheli mulalo vhena vhathu vhoṱhe zwino ndi khou tevhelela fhungo ndo famalala hafha a tshi khou gidima a tshi khou amba fhungo ḽine ḽa khori nga vhuṱambo hovhu vhune ha khou vhidziwa pfhi ndi vhuṱambo wa mishasha halleluya vhune vhu khou itiwa nga hoyu ṅwedzi ari ari a thi khou ṱoḓa u ṱalutshedza na u dzhena kha uri hoyu ṅwedzi u amba mini nahone ndi ṅwedzi wa ndi uri ndi ṅwedzi ḓe kha vhathu ngauri kha vhathu hoyu ṅwedzi u vhidziwa pfi ndi october muno lovhela vhathu vha- zwino vhathu vha itaho dzi saintsi zwikoloni vha ḓo tenda uri heḽi dzina ḽa uri oct ḽi kho amba uri eight nga luambo lwa tshigirika heyo eight yo imela patirolo kha vhathu vho itaho chemistry

nga mu ri hoyu ṅwedzi upfhi ndi ṅwedzi wa vhu 8 u tshi ambiwa nga vharoma haleluya vha u dzudza vha ḓo ḓi fhoko dzudziwa 8 kha 10 habe u ṅwedzi upfhi ndi ṅwedzi vhone vhaṋe vha tshi u vhidza vha ri ndi ṅwedzi wa vhu 10 vha u rina dzina ḽa uri 8 a vhathu vho takala zwavhuḓi ṱoni ndo lwa mudzimu khovhela vhathu ende vha tshi khou rina ṅwedzi wa vhu 7 vha u rina dzina ḽa vhu-8 ḽa uri 8 wone vha ri ndi wa vhuthene mara vha tshi khou rina ṅwedzi wa vhusevene wa mudzimu avho vhathu vha khou ḓivhalekana zwavhuḓi halleluya a thi khou ṱoḓa dzhenesa kha hayo ngauri izwo ndi zwa pfunzo dza ḽino shango na mbalo dza hone

ati kwamba nga fungo la la uri huna zwithu zwo tshinyalaho mulalo a ndi ḓo vulelwa kha bugu ya 7 verse 25 buguni ya daniele i vhaliwa nga tshivenḓa na nga tshikhuwa huna zwithu vhune nda khou zwi ṱoḓa hone ri kho ḓo rea mafhungo ri ṱavhanye ri a bvisele khagala uri vhathu vha pfesese uri wai uvhu vhuṱambo musi hu hu- hu tshi vho pfala ho tshi vho nga ha vhuho

Hu tou vha ni a si tshifhe, a si tshifhe hoyo ane riṋe ra pfa uri ndi ene. Ngauri hoyu tshifhe musi a tshi ambiwa Bivhilini, ni ḓo vha vho tshifha na Khristo Yesu, no tendeliwa vho dzhena fhethu hu khethwa-khethwa nga malofha a Khristo, we a si dzhene nga malofha a dzingoho na anga na anga dzingwana, e no dzhena nga awe. Na vheiwa no vhoi, ni vho ḓo vha mahosi na vhotshifhe nae. Nga iṅwe nḓila, tshifhe zwino ho no vha vhone vhaṋe kha uri vhone vha pfumeleliwe nga nga Mudzimu, zwo itiwa nga Yesu. Tshifhe muhulu, ngauri Jesu o dzhia tshiimo tsha Aroni, vhone vho dzhia tshiimo tsha vhana vhawe vho, vho, vho, vho Eliazara. Zwino tshifhe ndi muthu a no pfi vhone, hezwo zwithu zwa vhutshifhe a zwi ngo lovha. Ro lwa Mudzimu khou vhona vhana. Muthu arali o ya mbulungoni kana arali o ya lufuni, u kha ḓi vha na tshika na ṋamusi, a zwi thu tshintsha. Wayo ndi tshi khou amba hayo mafhungo, arali u sa thu ḓa tshine tsha khou ita uri hu vhonale hu tshi nga muthu uyo hana tshika, kana tsho mu phumulaho tshika hoyo muthu u vhonala tshi kha ḓivha na tshika mara fhungo ndi ḽa uri maḓi ane a ri ṱanzwa ha tsha vhaḽa kale ri vho ṱanzwiwa nga maḓi o bvaho kha ene muṋe musi a tshi shululiwa hezwi yo pfuliwa pfumo ndi yone ya ri ṱanzaho dzi tshika a huna na tshithihi tsho faho zwo zwoṱhe zwo taisiwa kha lwa muya zwa zwo ṱalutshedzesa hayo a vha ḓo vhala wa kha kha ḓo vha ko kha ḓo vha ko lugisa ya ndi kone tshikhuwa mara zwino kwamana na bivhili ndi ya kona Okay.
a ri vhala 7 verse 25 u ḓo amba mazwuwo a u nyadza wa ṱaḓulu u ḓo linga u shandukisa ma u ḓo linga u shandukisa zwi- zwifhinga na milayo Vha ḓo kumedzelwa ma, zwanḓani zwa, zwawe zwawe ṅwaha muthihi na miṅwaha mivhili. Ndo livhuwa khuṱuwo kha ḓuvha ḽa ene ri pfa uri izwi zwine bivhili ya ku amba uri vha ḓo lingedza u shandukisa zwifhinga na milayo hu ambiwa mini. ri vha ri tshi khou ṱoḓeliwa luṅwalo kha 14 vs 12 buguni ya nzumbuluwo hama vhuṅwe ri ṱoḓa u ṱavhanye ri a ṱhaṱhamulule kherukanye bivhili ye kha ṱavhanyesa na ya tshikhuwa 7 vs uri ri pfe uri hune u ḓo lingedza u ḓo lingedza u shandukisa zwifhinga na mini na milayo bivhili yo vha i tshi khou amba mini
725

Hafha hune ha pfi zwifhinga hu khou ambiwa vhuṱambo hovhu vhune Bivhili vha pfa i tshi ri ni ite vhuṱambo wanga nga zwifhinga zwaho. Haleluya. U ḓo lingedza u shandukisa vhuṱambo ndi ndi Bivhili arali a vhala Bivhili ya ya ya ya gudu dzi vhuloko vhala Bivhili Bivhili ifhio? I ḓo amba zwa festival.